Essalamu aleýkum, gadyrly ildeşler! Ine şu gün çykyşymda Türkmenistanyň sport ýagdaýy hakynda gysgaça öz pikirimi aýdyp geçmekçi. Ine bilşiňiz ýaly gynansak-da, Türkmenistanyň jemgyýetiniň, Türkmenistanyň halkynyň başga hemme bölüminiň bolşy ýaly, şu Türkmenistanyň sporty hem şu režimiň propaganda guralyna öwrüldi. Şu Türkmenistanyň şu wagtky režimi dolulygyna sporty dolandyrýar we şu sport boýunça edilýän netijeler, sport boýunça geçirilýän çäreler, olar şu sportuň ekspertleri, trenerleri zatlar tarapyndan däl-de, şu Türkmenistanyň hökümetiniň propagendistleri tarapyndan şon ýaly bir näme bir maksat edilýär, go bir maksat goýulýar we şonýa netije çykarylýar. Şoň üçin şo netije, şo netijesinde biziň sport näme derejämiz goňşy ýurtlarymyza seredeňizde gaty pes. Esasan hem şu Merkezi Aziýa, Merkezi Aziýasynda şu Gazagystan, Özbegistan, Gyrgyzystan ular bile deňeşdireňde, Täjigistan we ular bile deňeşdireňde biz şu iň yzda galan. Biz şu iň yzda ýöräp barýan. Beýlekiler bolsa bizden hany näçe esse öňe gitdiler. Onsoň ikinji aýtmaly zat şu Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan ýapyk gapylar syýasaty sporta hem gaty uly täsir etdi. We netijede indi şol Türkmenistanyň içinde şu ýaşaýan bir sportsmen zat daşary ýurda trenirowka ýa-da daşary ýurtdan trenirowka treneri zat çagyrjak bolsa, şoňa şon ýaly daşary ýurda gidip bilenoklar ýa-da daşary ýurtdan treneri Türkmenistana çagyryp bilenoklar. Sebäbi sport birinji däl, birinji şu Türkmenistan hökümetiniň propagandasy, ondan ikinji sport zat. Bolmasa, Häzir dünýä tejribesine seretseň, dünýä ýagdaýyna seretseň, örän köp ýurtlaryň trenerleri, olary başga ýurtdan çagyrylan ekspertler, başga ýurtdan şu işe alnan adamlar we şu ýurduň sbornasyny trenirowka etýär, zat etýär, öwretýär. Emma biziň ýurdumyzda, hawa, käbir ýerlerde şonýaly zady görseň bolýar, ýöne has ululygyna seretseň, bizde onýaly wapşe praktika ýok diýseň hem boljak. We ýene aýtmaly zat şo, ine hazir bir ors ýene-de Türkiýä ýa-da Merkezi Aziýasyna seretýäň ol-a sport bellorusça näme bir hususy, şahsy näme bir hereket hökmünde zat. Mysal üçin sen sport zal açýaň, sen komanda gurýaň, sen şuny ýaly inisiatiwa alyp barýaň, zat etýäň. Şol näme sen öz başyňa bolup uly derejelere ýetip bilýäň sen öz başyňa bolup şo ýaryşlara zatlara gatnaşyp bilýäň emma gynansak häzir sen Türkmenistanyň içinde bir sportsmen boljak bolsaň we sen şu hökümetiň propagandasyna gabat gelmeseň seniň hiç ýere geljegiň ýok şoň üçin häzir Türkmenistanyň içindäki sportsmenleri Beýleki ýurtlaryň sportsmenleri bilen deňeşdirseň, sen diňe trenirowka etmeli-dä? Ýok. Ondan has wajyp zat, sen şu wagtky propaganda gabat gelmeli. Eger sen şol propaganda gabat gelmeseň, seniň tapawudy ýok. Näçe trenirowka edäý, sende hiç hili geljek ýok. Şonuň üçin, elbetde, görşüňiz ýaly, görä şunýaly ýagdaýda nähili sportsmenler bolsun? Onsoň bilşiňiz ýaly şo dünýäde meşhur meşhur sportsmenler elmydama näme hökümede hökümedi diňlemeýe diňlemäni halamadyk adamlar. Sebäbi ol adamlar bar a bir işläp işläp öz durmuşyny özüni gurdylar olar näme üçin hökümedi diňlesin. Hökümet gerek ýaly olar öz etjek zadyny öz ýetjek maksadyny hökümetsizem ýetip bilýär. Emma biziň ýurdumyzda ana sen propaganda gabat demeseň, sende hiç hilik geljek ýok. Şu günlükçe hawa ene gysgaça şu aýtjak zatlaň geljekde görüşýänçä.